Fideo hon, rydyn ni'n mynd i sôn am strings. Mae string yn ddilyniant o gymeriadau yn Python. Gallwn diffinio string gan ddefnyddio dyfnodau. Fel y gwelir, rydyn dyfnodau ar ddau ochr i'r cymeriadau neu enw yn yr esiampl hon. Ac fel y gwelir, mae Python I ddechrau, rydyn ni am roed gwerth i ddau newid dyn. Enw cyntaf, sef Tomos, ac ailenw, sef Roberts. Fel y gwelir, gallwn ddefnyddio dyfnodau neu ddyfnodau dwbl, yn dibynnu ar y string. Os oes dyfnod Yn y ddarn o string, mae'n well ddefnyddio dyfnodau dwbl neu y ffordd arall rownd, yn dibynnu ar cynnwys y string. Gallwn ni adio ddau string gyda'i gilydd gan ddefnyddio'r symbol adio. Rydyn ni'n mynd i adio yr ddau newidyn gyda'i gilydd. Enw cyntaf, adio, ailenw. A fel da ni'n gweld, mae'r ddau string rwan yn sownd deg gilydd. Ond, os fysa ni eisiau gwagle rhwng Tomos a Roberts, fel sy'n arferol pryd da ni'n ysgrifennu enw, fysa ni'n gallu gwneud hyn gan roi enw cyntaf, adio string o jyst gwagle ac adio ailenw. Fel y gwelir, mae'r gwaglau rwan wedi adio yng nghanol y string. Rydyn ni'n mynd i roi enw cyntaf a gael enw yn hafael i newidyn newydd o'r enw enw llawn. Wel, dwi'n gweld, mae enw llawn rwan wedi stario fel Tomos Roberts. Gallwn ni weithio allan maint o gymeriadau sydd mewn string gan ddefnyddio leng. Yn y siampl yma, faint o gymeriadau sydd yn yr enw llawn, ac mae hyn yn 13. Gallwn ni hefyd newid string i fod yn llythrennau bach neu'n briflythrennau, gan ddefnyddio enw llawn dot upper i fod yn briflythrennau, neu enw llawn dot lower i newid i lythrennau bach. Gallwn ni hefyd amnewid cymeriadau o fewn y string gan ddefnyddio enw llawn dot replace ac yn y cromfrachau rydyn ni am roed y llythyren rydyn ni am amnewid, sef O, Coma. Beth da ni moyn i amnewid am? Sef 3. A fel da ni'n gweld, mae pob O yn y string wedi amnewid gyda rif 3. Os ydyn ni eisiau gweld cymeriad mewn lle penodol yn y string, gallwn neu hyn gan ddefnyddio indecsau yn defnyddio cronfach esgwâr. I weld y cymeriad cyntaf mewn string, gallwn wneud hyn gan roed enw llawn, llawn, canfachau, dim. Mae indecsau yn Python yn dechrau o ddim, felly mae'r cymeriad cyntaf yn ddim, cymeriad ail yn un ac yn y blaen. Felly, cymeriad cyntaf enw llawn yw ta, cymeriad ail yw o. Os da ni'n siŵr o hyd string, gallwn ni ddarganfod yr Y cymeriad olaf, gan ddefnyddio rhifau minus, yn indecsu yn ôl o'r diwedd. Wneud hyn drwy roed enw llawn bracket minus 1. Sydd yn roed llythyren ola o Thomas Roberts, sef S. Os da ni eisiau'r cymeriadau mewn amrediad penodol o'r string, Gallwn ffindio hein gan roed enw llawn a'r cymeriad o yr ail gymeriad i'r pedwerydd drwy roed 1 colon 4 sydd yn roed cymeriadau 2, 3 a 4 iddyn ni. Os da ni eisiau chwilio o cychwyn string i le penodol yn y string. Gall wneud hyn gan roi enw llawn, colon, 6. So roed y chwech cymeriad cyntaf. Ac os da ni eisiau gweld cymeriadau o bwynt benodol yn y string at y diwedd, gall wneud hyn gan roed enw llawn yn o Trydydd cymeriad y string i'r diwedd. Yn y fideo hon, rydyn ni wedi gweld beth yw string, sut i ddiffinio yn ddefnyddio dyfnodau neu dyfnodau dwbl, bod ni'n gallu adio strings dau gilydd ac adio pethau i string. Gallen ni dangarfod maint string i newid i fod yn lythrennau bach, lythrennau prif, Amrywid cymeriad yn string ac defnyddia indecsau i ffeindio cymeriadau mewn darn o'r string.